Viru ronn 2.000 Joer, wou de Jesus op der Äerd war, gouf et Gruppe vu Leit, déi an der Bibel dacks als Léiermeeschtere vum Gesetz oder Pharisäer bezeechent ginn. Si ware bekannt dofir, datt se sech ganz streng un d'Bibel gehalen hunn, beziehungsweis un dat, wat si deemools vun der Bibel haten, wat mer haut d'Aalt Testament nennen. Si ware bekannt dofir, sech wierklech ganz streng dorunner ze halen, well si wollte sech esou Gerecht maache viru Gott. Ma de Jesus hat eng interessant Bezéiung zu dëse Pharisäer a Léiermeeschteren, oder eng interessant Meenung iwwert si. Sou seet heen zum Beispill am Mathias 5, Vers 20 zu enger grousser Grupp vu Leit, Ech soen iech nämlech, Wann är Gerechtegkeet déi vun de Léiermeeschtere vum Gesetz a vun de Pharisäer net iwwertrëfft, da kommt dir bestëmmt net an d'Kinnekräich vum Himmel eran. An den Himmel kommen, dat ass jo vun eis alleguerten, oder warscheinlech déi meescht vun eis, d'Zil, An hei seet de Jesus zu dëse Leit, dass déi Pharisäer an déi Léiermeeschtere vum Gesetz zwar eng zimlech héich Gerechtegkeet hunn, wann ech et richteg verstinn. Also hie seet, dass hir Gerechtegkeet grouss ass, mee dass een esouguer deene Leit hir Gerechtegkeet iwwertreffe soll. Mee e bësse méi spéit, nach ëmmer am Mathias, mee am Kapitel 24, 27 bis 28, seet de Jesus iwwert déi Pharisäer, Wéi schrecklech ass et fir iech, Léiermeeschtere vum Gesetz a Pharisäer, dir Heuchler! Dir sidd ewéi gewäitzte Griewer, déi bausse schéin ausgesinn, mee bannendra voller Schanke vun Doudegen an all Zort Knascht sinn. Esou kommt och Dir no bausse fir d'Mënschen als gerecht eriwwer, mee bannendran sidd Dir voller Schäinhellegkeet a Gesetzlosegkeet. Ma dat ze héieren, war fir déi Pharisäer an déi Léiermeeschtere vum Gesetz natierlech net einfach. Mee och d'Leit, déi ronderëm waren, waren elo schockéiert. Well déi Leit ware scho bekannt dofir, datt se sech esou vill wéi méiglech un d'Gesetz halen, probéieren, gerecht ze sinn mat deem, wat se maachen, mat hiren Doten. Ma wa souguer si dat gutt oder vläicht souguer beschte Beispill an hirer Gesellschaft fir een, dee sech gerecht behëlt, net kënnen an d'Himmelräich kommen a vum Jesus esou hei zur Sau gemaach ginn, wéi kënne mär et da jeemools packen, fir an den Himmel ze komme mat eisen Doten, mat deem, wat mer man? Ma méi spéit am Titus, dat ass e Buch, wou net dacks driwwer zitéiert gëtt, well et ass relativ kleng, mee am Kapitel 3, Vers 4 steet, Mee wéi d'Guttheet an d'Léift vu Gott, eisem Retter, fir d'Mënschheet erschéngen ass, do schwätzt et vum Jesus, huet hien eis gerett, net wéinst gerechten Doten, déi mir gemaach hunn, mee opgrond vu senger Baarmhäerzegkeet, duerch d'Bad vun der neier Gebuert an d'Erneierung, déi duerch den Hellege Geescht kënnt. Deen huet hie räichlech iwwer eis ausgeschott duerch de Jesus Christus, eise Retter. Also déi Gerechtegkeet, déi mär brauchen, fir an den Himmel ze kommen, déi mär net kënnen erreechen a souguer déi Léiermeeschtere vum Gesetz an d'Pharisäer net erreeche konnten, esou streng wéi se sech och un d'Bibel gehalen hunn a esou staark wéi se et och probéiert hunn, kënne mer nimools duerch eis Doten erreechen. Mär missen eis op Jesus Christus verloossen, mär missen op heen hoffen, mär missen dorunner gleewen, dass dat wat hee gemaach huet, nämlech um Kräiz fir eis Sënnen ze stierwen, dass dat eis gerecht mécht. Ma hei kéint een eigentlech e Punkt maachen a soen, gutt, de Jesus huet et fir mech gemaach, ech brauch eigentlech näischt ze maachen, fir an den Himmel ze kommen, et ass alles fir mech gemaach ginn. Ech ka mech elo gemittlech zeréckleenen a mech op Jesus verloossen. Mee dann hu mer awer och Passagen, wéi am Jak. 3, Vers 14 bis 17, Meng Geschwëster, wat fir e Wäert huet et, wann ee seet, en hätt Glawen, Mee e mecht keng Doten. Kann éieren esou ee Glawen hie retten? Oh, lo kann et sinn, dass mer awer net gerett sinn. Wann e Brudder oder eng Schwëster net dat Néidegt u Gezei huet an ouni dat deeglecht Iessen ass, an ee vun iech seet zu him, Géi am Fridden, wierm dech an iess dech sat, mee dir gitt him net dat Néidegt, wat hie fir ze liewe brauch, Wat notzt dat him? Esou ass och de Glawen ouni Doten a sech selwer dout. Den Titus schwätzt hei, pardon, de Jacques schwätzt hei mat Leit, déi Chrëschte sinn, déi un de Jesus gleewen, déi sech dorobber verloossen, datt de Jesus fir si a fir hir Sënnen um Kräiz gestuerwen ass. An trotzdeem seet hien hinnen, De Glawen alleng geet net duer. Ma ech menge wat dat do heescht ass, de Glawen u Jesus Christus geet duer, dat wat hie gemaach huet geet duer, mer misse soss näischt maachen. Mee wa mer dee Glawe wierklech eescht huelen, wa mer wierklech gleewen, dass Jesus, dee selwer Gott ass, seng Plaz am Himmel verlooss huet, fir op d'Äerd ze kommen, fir hei vun deene Mënschen, déi hie gemaach huet, déi seng Geschöpfer sinn, fir vun hinnen ëmbruecht ze ginn, beleidegt ze ginn, ausgepeitscht ze ginn. A firwat? Fir si ze retten. Ech menge wann een dat sech wierklech emol op der Zong zergoe léisst an dat da wierklech gleeft, da beweegt eis dat dozou gutt Doten ze maachen, da beweegt eis dat dozou fir dat wat an der Bibel steet eescht ze huelen an dat ze maache wat de Jesus an wat soss alles am Wuert steet eis gesot huet, well Net fir dass mer doduerjer gerecht gemaach ginn, net fir Gott ze beweisen, dass mer et verdéngt hunn an den Himmel ze kommen. Nee, mär dierfen an den Himmel kommen an aus Dankbarkeet, dass de Jesus dat fir eis méiglech gemaach huet, wëlle mer dat maachen, wat hien eis un d'Häerz leet, wëlle mär och anere Leit hëllefen, jo engersäits mat Saache wéi Iessen a Gezei, Mee och domadder, dass mer hinne genee dat erzielen, dass mer hinnen dat, wat mär geschenkt kruten, dee Kaddo, dee Gott eis ginn huet duerch de Jesus Christus, dass mer deen och hinne wëlle weiderginn.